א גוטן איד ריינער און וועלקאם צו יאסי'ס סטעיק, א נייע שאו ווי מען גייט דיסקאסן עסן און מען גייט רעדן וועגן קאלטשער, עסן איז א קאלטשערל זאך, עסן איז עפעס וואס איז אינטימעט פאר יעדער איינער, יעדער איינער וואס קומט פון א סערטען קאלטשער, יעדער איינער וואס קומט פון א סערטען פלאץ, די וועג וויאזוי פעמילי און פרענדס קאנעקט איז טרו פוד, אידישקייט איז א גרויסע פוד קאנעקטער, סידיס, שלום זכר'ס, וואכנאכט'ס, סאו מ'דארף עס אביסל דיסקאסן, קודם כל ווייל מענטשן האבן ליב צו פארשטיין אביסל דיפרענט קאלטשורעל זאכן, באט אויך אין דיין אייגענע קאלטשור, פארשטיי פון וואו ס'קומט, פארשטיי וויאזוי צו מאכן גוטע עסן, סתם ווייל דיין מאמע האט געמאכט א גוטן קעיק מיינט נישט אז דו קענסט אויך, ס'קומט נישט אראפ בירושה, סאו אונז האמיר דא הרב ר' יואל. הערשקאוויטש פון דיפס, יעדער איינער קען אים, און יואלי גייט זיין דא מיט אונז, יואלי גייט אונז פירן ביי די האנט, איך האב ליב צו עסן, באט איך פארשטיי נישט אזוי סאך וואס גייט פאר ביהיינד די עסן, איך האב ליב די ענד רעזאלט, אזוי ווי א עכטע אונגארישער אמעריקאנער וואס עס אינטערסירט אריינצולייגן עפערט, ברענג מיר נאר די רעדי זאך, סאו היינט גייען מיר אונז רעדן פון. טשולענט, די נאמבער וואן עסן וואס סימבאלייזט שבת. די ווארט קומט פון פרענטש, פון די ווארט שאוט וואס מיינט הייס, און לענט וואס מיינט שטאט. די היסטאריע פון טשולענט הייבט זיך אן אין די צייטן פון בית שני, ווען די חמ א האבן גע'פסק'נט אז מען מעג קאכן עסן פאר שבת און עס האלטן ווארעם דורכאויס שבת, אבער די קראים האבן געהאלטן פארקערט אז מען טאר נישט, ממילא איז חמין אויף שבת געווארן א סימבאל פון מצוה לשמוע דברי חכמים, און די מסורה וואס האלט אידישקייט עד היום הזה, פון בבל און ספרד ווען מען האט עס גערופן חמען, סכינא און חילבא אין די מידל איסט, ביז טשולענט און קישקע אין איסטערן יוראפ. טשולענט איז געווארן אן עסן וואס סימבאלייזט מסורה און אידישקייט, און איינע פון די איינציגסטע עסן וואס ברענגט צוזאמען אידן און משפחה. א גוטן יואלי, האו אר יו? סאו היות דו ביסט א, יעדער איינער קען דיך אלס אן עסן, און היינט, די היינטיגע פאדקעסט וויל איך דיסקאסן טשולענט. סאו, איך האב דיר ארויף געברענגט ווייל איך בין, איך האב מיך מיינע טעלענטס, דו האסט דיינע טעלענטס, איי וואנט טו פיק יור ברעין אביסל, ווייל נישט יעדער איינער ווייסט וואס טוט זיך, מענטשן ווייסן אז טשולענט, מען לייגט וואסער, מען ווארפט אריין, טשולענט אפישעלי דארף זיין די גרינגסטע טייפ אוו פוד, פארוואס? ווייל דארפסט גארנישט טון, גיבסט א פאק אריין, דרייסט אן א האט, א קראק פאט און דו גייסט, באט למעשה, ס'ליגט סייענס אין טשולענט, און טיפער פון דעם, וויטש איי בעליוו, טשולנט איז א מורא'דיגע מורא'דיגע אינטימעט זאך פאר א מענטש, ס'איז מורא'דיג פערסענעל. סאו לאמיר צונעמען א טשולנט, לאמיר הערן וואס דו האלטסט. סאו א טשולנט איז צוזאמגעשטעלט פון אפאר קאמפאונענטס, ס'איז צוזאמגעשטעלט פון, לאמיר נעמען אלע קאמפאונענטס, ווייל אבוויעסלי יעדע קולטשור האט אנדערע זאכן, ס'האט בארלי, פאטעיטאס, בונדלעך, וואסער, פלייש, אויל, סאו לעטס סטארט וויט די מיעט, וועלכע מין פלייש אין דיין עקספיריענס איז גוט פאר טשולנט? קודם כל גיב מיר א שטיקל אווערוויו אויף פלייש. מענטשן זענען ביזי, איך גיי אריין אין בוטשער, ווייסט אונז האמיר דאך זיבן הונדערט און פֿופֿציק קאטס, די גוים האבן נישט אזויפיל קאטס ווי אונז. האסט מעק דעיס, מעק יענס, ספעיר ריבס, מיאמי ריבס, ניו יארק ריבס, סאו רעדטס מיר אביסל וועגן פלייש, געב מיר אביסל א אווערוויו וויאזוי ס'ארבעט. סאו בוטשעריי איז, זיי, מ'קען מאכן א גאנצע פאדקעסט נאר פון פון רעדן פון פון פלייש, אבער כ'וועל עס טרייען צו האלטן בקיצור. קודם איז דא טעיסט, ס'איז דא פלייש וואס האט א גוטע טעיסט, און ס'איז דא פלייש וואס זענען בלאַ. לאמיר פאר עקזעמפל, פלאנקען איז אויסער דעם וואס ס'איז מארבעלייזד, ס'איז א געשמאקע טעם, ס'האט א טעיסט. ס'הייסט אויב איך עס רויע פלאנקן, אויב איך עס א צעוויטשעי פון פלאנקן העט עס האבן א פלעיווער וואס איך לייג מיר נישט צו. פלאנקן האט א טעם, פלאנקן האט א טעם, ווער ס'איז למשל טשיק מיעט, באקן פלייש, וואס איז באקאנט אז מורא'דיגע ווייכע פלייש, ס'האט שוין עפעס א עקסטערע טעם, ס'איז גאר גאר ווייך אבער ס'איז דא טעיסט, סאו ס'איז דא בעסערע

די גאנצע עריע איז אפילו ס'איז נישט נישט אלע פליישן זענען אזוי מארבלייזד קענסטו אנקומען צו צו זיין ווייך סלאו ענד לאו וועט עס אנקומען צו זיין ווייך און האבן די אנדערע פלייש וואס איז נישט אין יענע חלק אבער דארף סטייל זיין גוט מארבלייזד ווי למשל פלאנקען פינגער מיעט ער איז גוט מארבלייזד. זייער אינטערעסאנטע פוינט אגב ווייל אסאך מאל איך קויף פלייש און ס'דא זאכן ביי אונז, מ'ווארפט זייער אסאך מיני פליישן ארום אונטערן שלייער פון שבת מיט, יא, אדער אדער פון טשולענט מיט, קיינער ווייסט וואס דארט ליגט. קודם טשולענט מיט איז מסתם, אויב געס איך, איז איז א געווארפעריי פון אלע עקן, סאו דו באקומסט נישט איין מין פלייש, אזויווי למשל בריסקיט, בריסקיט, א גאנצע בריסקיט איז צוויי אנדערע פליישן, די סעקאנד קאט וואס איז די טאפ און די פירסט קאט וואס איז די באטאם, סאו די איידיע איז אז ס'איז דא ווייכע פלייש וואס אפילו עס איז נישט מארבעלייזד עט עס זיין ווייך און נאכדעם די פליישן וואס איז גוט מארבעלייזד פלאנקן איז נישט אין די ווייכע פארט פון די בהמה באט ביקאוז הי איז סאו וועל מארבעלייזד גייט עס יעדער ווייסט פלאנקן טשולענט איז מסתם די מערסט אנגענומענע פלייש פאר טשולענט יעצט אז די נעמסט א פלייש ווי ווי שאלדער קאלעכל אדער מינוט ראוסט די געגנט און אדער אנדערע פליישן, ס'דא קלענערע קאטס פון פון עקן וואס די בוטשערס לייגן אריין, ער רופט עס, וויאזוי דו זאגסט דיר, טשולענט מיעט, לאמיר זאגן טרעף שוין יא די פלייש, הייבט זיך אן, איינס איז נישט מארבעלייזט, סאו, גייסט און דארפן זייער לאנג קאכן, און נאמבער טו, דו דארפסט קאמפעסעיטן מיט פלעיווער, סאו ווי נעמסטו די פלעיווער? איך זאג לעצטנס פאר אלע בוטשערס זיי זאלן מאכן א אייטעם פון פון פעט, ביף פעט, אין די גוישע וועלט איז דא א אייטעם ס'הייסט ביף טעלאו. ביף טעלאו איז נישט אינגאנצן פיור פעט, ס'איז א געמישעכטס. באט אין אידישע וועלט וואלט, קלער איך, ס'וואלט געווען א געוואלדיגע זאך אז בוטשערס לייגן ארויס, זיי שניידן אפ א געוואלד מיט, ס'דא גוטע פעט, טאפ אויף די ריב, טאפ אויף די פלאנקן איז דא גוטע פעט, שמאלץ בעיסיקלי. נעמסט די גוטע, ס'דא פעט וואס אין ביטווין די בריסקעט, צווישן די פירסט און סעקאנד קאט יענע פעט איז פעט וואס דו קענסט נישט נוצן. באט ס'דא פעט, לייגסט אריין א גריינדער. איטס איטס גאנא גיוו יו גוט נייס און גוט פלעיווער פאר די פאר די טשולענט, ס'וועט דיר געבן א גוטן א גוטן טעם. סאו דו זאגסט אז בעסיקלי אז דו האסט א טאפער קאט וואס האט נישט אזויפיל פלעיווער, דו אווער קאמפענסעיטער מיט פעט, די פעט העט עס, וועסט אריינלייגן די פעט העט עס ווייכער מאכן? נישט ווייכער מאכן די פלייש, די פלייש גייט אנקומען אויב אויב איז די פלייש ווי איך האב פריער געזאגט פון די ני מיעט פון יענע געגנט וואס ער קען ווערן ווייעך, ער גייט אבער נישט האבן טעם, ער גייט זיין ווייעך באט יו מיסינג די פלעיווער. סאו פעט, גוטע פעט, קען עס קאמפעסעיטן. אדער מארך ביינער, מארך ביינער קאשן אויך, אמאל פלעגט מען עס געבן אומזיסט. מארך ביינער אדער וואטעווער באונס. און דאס ברענגט פלעיווער? פלעיווער, קענסט אויך נוצן שמאלץ פון טשיקן, פייסעך פון געבן שמאלץ, באט שמאלץ פון טשיקן האט נישט די טיפע ביף פלעיווער. איך ווייס ס'דא מענטשן וואס לייגן אריין טשיקן סופ אין זייער זופ, דו האלטס פון דעם? שלעכטע זאך. יא, איך אסאך מאל. דעפענטלי א גוד טינג. און ס'בלייבט איבער שבת ביינאכט, ס'ווערט אזוי שטארק ברוין ווייל ס'איז געזיצט, יעצט א גיס אריין, למה לא. עבסעלוטלי, עבסעלוטלי. ווערי נייס, אקעי סאו סאו פלייש דזשאסט טו ראונד איט אלל אוט, האסטו געזאגט, סתם צו מסביר זיין, האסט ווייכערע פלייש וואס האט ווייניגער פלעיווער, יעל העלפט אווערקאמפענסעיטען מיט פעט. סאו אויב, מען רעדט דאך פון עפארדעבל, עס איז דא פליישן וואס איז ביליגער, ווייל עס איז נישט אזא, סאו אויב דו קויפסט א ביליגע פלייש ווייל דו קענסט נישט עפארדן, וואלט איך געזאגט נעם פעט, קויף ביף פעט, סאם האו, און דאס נוץ פאר די. און אויב איינער האט נישט קיין ביף פעט, זיין בוטשער פארקויפט נישט, וואס זאל ער טון? ניין געב א טיפ, וואס קען איינער טון, אויל, רעגעלע אויל? קענאולע אויל, באט איטס נאט גאנע גיוו יו דעט נייס ביעף פלעיווער יו לוקינג פאר. איך הער, און אויב ס'איז זאל מען זאגן אזוי ווי א א נו א פלאנקן וואס האט יא פלעיווער און ס'מאבעלייזט. גיס צו א טראפעלע אויל, א טשולנט דארף זיין פעטיג, דאס איז רול נאמבער וואן, אויב א טשולנט איז נישט גענוג שמאלציג, און נאך אן אינדישער עסן אויב איך בין אויף א דייעט וועל איך ענדערש עסן איינס צוויי באנדל פון א גוטן טשולנט ווי א גאנצע טעלער פון א. רייט. קיינער וויל נישט קיין קעיקי טשולנט. די ווערסט א גוטע פעטע טשולנט דאס מאכט עס. אסאך מאל די האסט די די האסט די פלעצער די גייסט און ס'איז ס'איז געווארן קעיק און ס'איז לייק אזוי נישט עפעטייזינג. ווי מעשט פאטעיטאס איז געווארן א דאס. עה. ווי מער שמאלציג ס'איז אלס שענער האלט זיך די באנדל. אוואדע אוואדע די עולם מענטשן איך מיין אז מענטשן סעפערעיטן מענטשן מיינען מענטשן זאגן זיי ווילן א קוואט אן קוואט נאסע טשולענט. מענטשן ווייסן נישט וואס א נאסע טשולענט מיינט. דו ווילסט נישט זשיפ מיט בונדלעך. נאסע טשולענט מיינט ס'דארף זיין עס קען אריינלייגן א לעפל און ס'פלאטשקעט ווייל די פלאטשקע איז אויל. קרעקט. וויפיל נעמען האט פלייש? בשר, בקר, פלייש, רינדער, עוף, מיעט, טשיקן, פאלטרי, ביעף, יויש מיין קאפ דרייט זיך שוין. למעשה אבער ווען איך טראכט פון פלייש קומט נאר איין נאמען אריין אין קאפ, מיעל מארט. מיעל מארט איז א פייענער אין די פלייש אינדוסטרי, פון האט-דאגס, סלייסד קאלד קאטס און ווארשטלעך, ביז פראזן בורגערס, טשיקן נאגעטס און קישקע. אויך האבן זיי א גאנצע ווערייעטי פון שעלף סטעיבל אייטעמס. מיעל מארט שטעלט אהער קוואליטי פראדוקטס פאר מענטשן מיט העכערע סטענדערדס. מיעל מארט איז די איינציגסטע ברענד וואס דו דארפסט אין דיין פרידזש און פריזער. קיען, שעפעלעך, לעמעלעך, טשיקנס, דאגס, טורקי, סך הכל, איז נאר די מיעל מארט סימבאל געווען אויף נמרוד'ס קאוט, מיעל מארט א פראוד ספאנסער פון אונזער פאדקעסט. סאו לאמיר דיר פרעגן אזוי, אקעי סאו מ'האט דיסקאסט פלייש, לאמיר גיין צו די צווייטע לעיער, וואס די צווייטע לעיער איז בונדלעך, וואס איז דיין רעקעמענדעד בונדלעך פאר א טשולנט, ווי קומט בונדלעך אריין, געב מיר אביסל א א אווערוויו אויף וויאזוי דו אפערעיטס מיט בונדלעך ווען ס'קומט צו די טשולנט. סאו בונדלעך, וואס איך טו איז כ'מיש יוזשעלי א פעקל טשולענט מיקס צו א פעקל אדער נעיווי אדער גרעיט נארדערן, און אפשר א האלבע פעקל בעיבי ליימע בינס, בערך אזא רעישאו. בעיבי ליימע לייגסטו אריין? איך ברויך גארנישט געבן פון בעיבי ליימע בינס. ווייניגער, נישט, יו נאו, ס'דא מענטשן וואס האבן נישט ליב די טשולענט מיקס, האבן נישט ליב די, איך גלייך עס. יעצט שוין נאכמאל, טשולענט מיקס איז די נאמבער וואן סעלער אין יעדע גראסערי, אבוויעסלי רוב מענטשן גייען פאר טשולענט מיקס. אבער נישט נאר טשולענט מיקס, אריין אביסל מער פון די פון די ווייסע בונדלעך, ס'איז געשמאקער די ווייסע בונדלעך. וואס איז טאקע וואס איז וואס איז די חילוק, און איך רעד אין פלעיווער, דו זעסט א דיפרענס אין. ווייסע מיין איך איז מער זיס, עס איז מער געשמאקער. און אין טעקסטשער,

איך רעד נישט איך זאג איך בין אקעגן דעם, איך בין נישט צוגעוואוינט דערצו, איך בין נישט אויפוואקסן, יעדער יעדער וואקסט אויף מיט וויאזוי, איך איך קום פון א אונגארישע בעקגראונד, מיין גאנצע סטייל פון קאכן איז געווען פון, איר נאו, עס איז געקומען מיין באבע, אין לאגער האט מען גערעדט פון פאפריקא, שמיטן אקעדלי, עס איז געווען דאס איז געווען די, איך בין אויפוואקסן, ביי אונז האט מען נישט געלייגט פאטעיטאס, ביי אונז האט מען געלייגט פאפריקא אויף יעדע זאך, ס'איז אזוי ווי, ס'איז אזוי ווי ביי די וועי די די ס'איז דא סערטען מיינאריטיס, כ'גיי נישט אריינגיין אין דיטעיל, באט פאר אלע קרענק לייגן זיי בענגעי און און און און וויאזוי הייסט עס? און וועזעלין. האסט א העדעיק? לייג וועזעלין. ביי אונז איז געווען פאפריקע. מאכסט א דיש? פאפריקע. יעדע זאך חוץ קעיק האט מען געלייגט פאפריקע. קרעקט. סאו איך בין אויפגעוואקסן אונגעריש, מיין מאמע לייגט בונדלעך ווייסע פלייש, אזעלכע פלייש איז די האלב וואס יעקב האט געשיקט פאר עשיו, אז דו נעמסט עס ארויס און דו מאכסט א פאזל האסטו א קליינע שעפעלע, אבער למעשה איך האב חתונה געהאט מיין ווייב איז האלב פויליש, מיין שווער איז פויליש מיין שוויגער איז אונגעריש, זי האט אינקארפערעיטעד פאטעיטאס אין די טשולענט, און איך בין געווען א אכצן יעריג בחור און חתונה געהאט, די ערשטע ריעקשן איז געווען וואס פעך? באט סלאולי באט שורלי בין איך געוואר געווארן ניין, ס'דא פאטעיטאס איף יו וואטעווער, ס'איז נישט אפגעפרעגט אינגאנצן. ס'דא מענטשן וואס וועלן נישט עסן א טשולענט אן פאטעיטא, באט פאר זיי איז דאס די זאך, איך בין נישט געוואוינט דערצו. סאו לעט מי עסק יו לייק דיס, בארלי, דו לייגסט בארלי אין דיין טשולענט? כ'לייג בארלי יא. ס'איז אויך, ווענדט זיך ווער די אודיענס איז, ס'דא מענטשן וואס האבן ליב מער בעלי ס'דא ווייניגער, איך בין נישט, איך האלט נישט פון אסאך בעלי, אביסל ס'זאל דארטן זיין. און די בעלי ווייקסטו אדער פאקסט אריין שמעוש און ווי? גוט גוט גוט אפשווענקן אפאר מאל. פארוואס? זעהן, שווענק עס צוויי דריי מאל אויב זעהן ס'האט אזא. ס'קומט אראפ ברוין, ס'קומט אראפ שטויב. וואש עס גוט גוט אפ, ווייסט נישט מ'דארף עס ווייקן, פשוט גוט גוט אפשווענקן. אקעי, סאו מ'האט גערעדט וועגן די אלע קאמפאונענטס, די רויע מאטריאל ווי מ'זאגט, אקעי לעטס טאלק אבאוט פלעיווער, ווייל דאס אידעך וואס א טשולענט איז דא פאר, יא קענסט מאכן די בעסטע טשולענט אז די פלעיווער איז אויף, טאטי גיי אהיים פון דא. דעטס רייט, סאו פלעיווער האט מען גערעדט פריער, דו האסט פלאנקען אדער פינגער מיט, האסטו האסט פלאנקען אדער פינגער מיט, האסט א נעטשרול פלעיווער וואס גייט אריין, האסט א נעטשרול פלעיווער וואס גייט אריין, נו מ'הייבט זיך אן, זאלץ, זאלץ קען מען רעדן אויך א וועלט פון זאלץ, אלע מיני זאלץ, דא סי סאלטס און די. וואס איז די חילוק? דזשאסט איך דארף נישט אריינגיין אין קיין גרויסע תורות באט איך ווייס וואס איז אייאדייזד, טעיבל סאלט. איך מיין אז סי סאלט איז א גוטער. דו זעסט א דיפרענס ווען דו לייגסט סי סאלט ווערסעס טעיבל סאלט? איך מיין מ'קען עס זען אויף געזונטהייט מער. פלעיווער? דעפענטלי סי סאלט און קאושער סאלט זעה איך א ריזיגע דיפרענס יא. יא? אינטרעסטינג, אקעי, איך עס גראדע טרייען נערוואך, לאמיר זעהן. לאנג סי סאלט. איך האב אינדערהיים, מיין ווייב האט פון די הימעלעיען סאלט, ס'איז גוטע זאלץ. וואס איז די הימעלעיען? איך מיין אז מען מאכט, איך מיין מען מאכט מסכן דעם ציבור. מען נעמט זאלץ, מען לייגט צו רעד פארי, מען רופט עס הימעלעיען סאלט. ווען איך וויל טרינקען די חלה פרייטאג צונאכטס מיט די אליוו אויל, מיט דעם גוטן חשוב'ן אליוו אויל, לייג איך צו אביסל הימעלעיען סאלט. דארטן וויל איך די זאל זאל זיין יו נאו. די זאל זאל זיין א א א. א ריעל גוד סאלט. די מעין עקטער ווי מ'זאגט. אינטרעסטינג. סאו דו הייבסט אן מיט זאלץ, נו. און ביי די וועי נאך א זאך, אונגארישע איז בעיסיקלי, אין די אונגארישע קולטשער קענסט נעמען שטיינער, עס לאנג עס האט גענוג אויל און זאלץ און דו קאכסט עס פאר גענוג לאנג, ווער גאנא בי אקעי וויט איט. אונז דארף פאר האבן אויל און זאלץ און ווער גוד טו גאו. זאלץ איז אויך, דער האט ליב מער ווייניגער, עס איז קיינער נישט די סעים. סאו זאלץ.

מאך עס אין פיצל פארקויפן העפע פאנט און לייג אריין דיין מאך אזוי ווי ער פרואווט ביי טאניע מאך ער פרואווט ביי יואלי בי פעט און אלע פריזערס וועלן זיין בי פעט איך וואלט גענומען א האלבע פונט מען רעדט פון א קליינע טאפ טשולענט נעם א האלבע פונט אדער א פונט ווענדט זיך ווי די מאכסט לייג אריין אין טאפ און הייב אן דינסטן צוויבל אביסל אויל וועלכע אויל ניצטו קענאלע אויל? קענאלע אויל אינדערהיים ניצט מען אליוו אויל מיט אוועקאדא אויל. סאו אבער צו קומט אויס די רעזאלט איז די זעלבע פון סעטעיט אניאן, זיכער איז דא א חילוק, באט לאמיר רעדן, סעטעיט אניאן העז טו בי דאן רייט, אויכעט נישט אריינגיין יעצט גוטע צוויבל נישט גוטע צוויבל, גוט גוט אפגעדינסט, ווי מער אפגעדינסט איז עס גוט זיס, געשמאק, און צום סוף ווען ס'איז שוין כמעט פינישט די אניאן לייג צו אביסל טשאפד אפ גארליק, לאז אים צו אביסל פרעש גארליק. קענסטו גראד וויסן ווען דו קומסט אריין, אגב די געגריסט פון מיר, געפילטע פיש האט א גראך ווען מיין שכן טענה'ט איך מאך געפילטע פיש ביז אויבן אין בעדרום שמעקט, באט ווען דו מאכסט גארליק מיט אויל, כאטש קיין אהנונג וואס דו מאכסט, ס'ס שמעקט אזוי גוט, קענסט וויסן צו יענער מאכט א ראוסט, קענסט וויסן צו יענער מאכט א אנדערע דיש. ראוסטעד גארליק שמעקט מען. יא באט מיט צוויבל, באט דו קענסט נישט וויסן וואסערע דיש מ'מאכט.

יעדע זאך, איך גיב נישט קיין אמאונטס דא ווייל. מיט מאדערעישן. ווייסט וויאזוי, איך האב די איידיע. וואנס ס'איז רעדי הייבט זיך אן די ספייסעס, זאלץ, איך וואלט געזאגט סי סאלט אדער איידעאייזד, וואטעווער. סי סאלט, מ'האט דא געמאכט נימני וגמרי סי סאלט, רבותי, סי סאלט, נו. סי סאלט, פאפריקא, פארשטייט זיך, אונגעריש, אביסל בלעק פעפער. וואסערע יוז, ביי די וועי, וואסערע יוטיליטי געט פאפריקא חוץ קאלער? ס'האט עני אנדערע יוטיליטי? ס'האט א פאפריקא. ניין ווייל איך זעה אסאך פון די גרילינג ש, איך האב זייער ליב צו, איך ווער צו, איך קען נישט גרילן בכלל, אבער איך ווער קוקו פאר גרילינג שאוס ווייל יוזשעלי מענטשן וואס גרילן זענען ריזיגע גראבע שחורים, זענען נישט סוקסעספול אין גארנישט אין לייף, באט ווען ס'קומט צו א שטיק פלייש די חברה לעבן אויף און ס'איז צו זיס צו זען. סאו יעדער לייגט פאפריקע. סאו עפעס א יוטיליטי מוז עס האבן און פלעיווער. ס'איז דאך נישט קיין אונגערישע. פלעיווער און ספייס איז א וועלט פאר זיך. מ'קען אויף דעם אליינס מאכן א אייגענע. באט לאמיר עס אוועקלייגן אז ס'איז פאר קאלער. נו. האסטו בלעק פעפער, פאפריקע, דארף נישט לייגן קיין פאודערס פון אניאן אדער גארליק, דאס האסטו שוין, האסטו שוין די פרישע, און

ס'איז אזוי ווי די שטעקעלעך וואס קומט אריין. קיין שום רעזאלטס, ס'איז נישט. טייטש אזוי, טריי עס אויס, און אז דיין ווייב איז העלטי, מאך א קלענערע טשולענט, און טריי, דו ווילסט נישט קאנטעמינעיטן די גאנצע טשולענט, מאך עס אביסל, נו. עניוועי, סאו האמער די ספייסעס. האסט געזאגט אזוי, סי סאלט, בלעק פעפער, פאפריקע און וואס איז געווען די אנדערע זאך? און קראשד רעד פעפער. קראשד רעד פעפער און אסאם קאנסומי. קראשד רעד פעפער האב איך לעצטענס די עולם האט ליב שארף. נישט זייער. ניין ניין. אביסל ס'זאל האבן א. שו שו שו. ס'זאל האבן וויאזוי זאגסטו ס'זאל האבן דעם שטויס. ס'מוז האבן א שטויס הונדערט פראצענט. ווייל איך וועל דיר מסביר זיין ווען דו גייסט דזשיפינג אדער ווען דו גייסט אויף א אויף א וואטעווער אויפן וואסער עס איז נישט דא קיין ווינט קענסטו צוריק אהיימגיין גראס פילן א פראסק אין פנים איז א פארט פון די עקספיריענס, באט מענטשן נעמען עס נעקסט לעוועל, מענטשן זענען מעסעקיס, זיי טארטשערן זיך. פון צוויי, איך איך בין נישט קיין איך למשל איך קען נישט פארשטיין, איך גיי למשל כ'וועל דיר געבן א דוגמא, איך גיי איך גיי אין א ברעקפעסט פלאץ, דו קענסט זען די די יונגע בחורים, זיי נעמען א סענדוויטש, יא, זיי לייגן סחוג, ספייסי מעיאו, מיט האט פעפערס, ס'נישט מעגליך דו זאלסט עפעס פילן. חוץ ברענען. וואס איז פשט פון דעם? ספייס איז נישט קיין פלעיווער ביי די וועי. ספייס איז נישט קיין פלעיווער, ספייס איז א פרייז. סתם פעין. און ביי די וועי, ווען דו געסט א פראסק פאר א קינד, היינטיג איז זיך נישט עקסעפטעד, ס'מוז זיין מורא'דיג אויסגערעכנט, ס'מוז זיין א סטראטעגיק פראסק, אז דו געסט א פראסק פון דיינער וועיסקייט, איטס אווער, קינדער כאפן דאס אויף, אונז האמיר געכאפט מכות סאו אונז האמיר א מורא'דיגע וועליו געהאט ווייל אונז זעמיר געווען די טערעפי ווען טערעפי איז נאך געווען א סטיגמע. אונזער טאטע האבן נישט געוואלט גיין קיין טערעפי סאו אונז זעמיר געווען זייער טערעפיסט. אונז האבן זיך איבערגעבויגן און געזאגט יא טאטי איך גיי נעמען דיין פעין געב עס אריין און עניוועי די פוינט וואס איך וויל ארויסברענגען איז ספייס איז גערעכט באט איך האב קיינמאל נישט געטרייט ארויס צו קעשן פעפער און צאלן. איך בין נישט קיין גרויסע ספייס פען איך עס נישט ספייסי פודס, אבער אבער איך זעה די עולם אפרישיעט ווען ס'איז אביסל יו נאו שארף. ס'איז זייער פאני איז דא די די די איזרעילי טשולנט, ס'איז דא מאראקן באט ס'איז דא אסאך מאל איך ווייס אז אסאך מאל כ'פלעג גיין זיי מאכן זייער טשולנט זיי צאלן מיך נישט ביי די וועי און און ער האט געמאכט א זיסערע טשולנט געהארגעטע בלעק פעפער סאו ס'איז געווען זיס מען האט זיך דען נישט אויפגעהערט פראסקענען, סאו ס'איז געווען א שטער סערטען עקספיריענס. געקומען, דאס דאס שטייט ארויס אז נאר. יא יא. זיי לייגן אריין. סאו דו לייגסט. ס'דא מענטשן וואס טוהן דאס אויך. איך איך ווייס נישט וויאזוי. ניין מ'דארף. אן אונגארישער הויז קען אריינלייגן קומען אין די טשולנט. ס'ווענדט זיך וועלכע מין דיש. ווען איך עס חומוס. נישט אין קיין טשולנט. רייט רייט נישט קיין טשולנט. טשולנט ווי ווי ווי קומט. ס'דא זאכן וואס דו מישט נישט, מענטשן כאפן דאס נישט, מענטשן טרייען צו זיין קריעטיוו, יאגורט און קעטשאפ שטימט נישט. און דער איז נאו אמאונט אוו יאגורט קעטשאפ רעישאו וואס גייט מאכן די דיש שמאכן סענס. אזוי ווי א טשיז קעיק קענסטו נישט צובייסן א סאוער פיקל, סאיז נאו וועי. עקזעקטלי. טשיז קעיק און סאוער פיקל קומט נישט און א יא שעפעלע, דארף מען נאכטשעקן דיין העריטעדזש. ס'קען זיין אז דער רב וואס האט דיך מגייר געווען, דיין עלטער עלטער באבע האט עס נישט געטון על פי תורה. דו פארשטייסט? סאו, איך האב זייער הנאה פון די איידיע, איך גיי עס אפשר טרייען די וואך. איך ווער דא געפארעוועט. איך האב קיינמאל נישט געטראכט פון קראסד רעד פעפער נאטשאן. אקעי אביסעלע האניג אדער האשקע האניג אביסעלע צוקער באט מאך עס נישט זיס עגעין אזוי ווי איך האב פריער געזאגט מיט די גארליק. סאו וואס איז די פורפעס פון די האניג וואס טוט ער? ער וויסט אוועק נעמען די ביטערקייט, סאך מאל באנדלעך האט א סערטען ביטערקייט. סאו נאך וואס די טאטע פראסקעט זיך אן מיט די קראשט רעד פעפער קומט מאמי און געט דיך א קיש דאס איז די האניג. דאס אויך און אויך סאך סאך פון די היינטיגע באנדלעך וואס קומען אריין זענען נישט די בעסטע קוואליטי ס'קען אמאל זיין מער אזוי זויער זויער איש א טראפעלע האני וואס קען עס ביסל זיסקייט. לאמיר דיר פרעגן א אנדערע שאלה, סתם וואס איך טראכט יעצט, האסט גערעדט וועגן בונדלער, וואס איז די חילוק, דו זעסט א מעידזשער דיפרענס צווישן רויע בונדלעך אדער וואס קומט פון א קען וואס איז שוין געהעריג אפגעקאכט? צווייטע זאך. וואס איז די צווייטע זאך? דאס איז, דאס איז רויע, דאס איז געקאכט אין וואסער. קענסט נישט נעמען א געקאכטע בונדל אריינלייגן אין טשולנט. פארוואס נישט? נאר איך פרעג, נישט אז איך האב א שיטה דא, איך פרעג סתם אזוי. ס'איז שוין געקאכט.

באט זיי ווילן נישט, אסאך מאל, מענטשן, אקעי, איך וויל אהיים נעמען מיינס, אזוי ווי דו האסט יעצט געזאגט, נעמען פון א טעיק אוט און איבערקאכן, דו, דו למשל האסט געטראכט פון אויפערן א סערוויס פאר מענטשן, אקעי, קום אריין, כ'גיב דיר מיין טשולענט, גיי קאך עס אליין. יא, איך האב אין, אין דיפס, קומסט אריין, איך האב אלעמאל עוועילעבל, ס'א פראוזן פראדאקט, לייגסט עס אריין. סאו דו קענסט האבן יואלי'ס טשולענט, ס'האט שוין די פעט, ס'האט אלעס, און עס אריין לייגן אינדערהיים. לייגסט אריין קראק פאט, גיסט, גיסט אריין וואסער, יו געט איט טו א באבל, לייגסט אויף לוי, לאז עס. דו האסט געלייגט די מען דארף דיך קאלן פאר. פלעין צו זיין גוי'ש צו זיין איבערגעדעקט מיט וואסער. דאס איז עס. דעטס איט. אקעי איי העוו טו טריי איט ווייל דיין טשולנט סאונד מורא'דיג דעלישעס. סאו לאמיך הערן לאמיר רעדן אזוי. וויאזוי קאכסטו דיין טשולנט? סאו אויב למשל מען האט גערעדט פריער אויב לייגסטו אריין א גוטן מארבעלייזד פלייש וואס איז קוואליטי ס'קאסט טאקע אסאך מער געלט אבער לייגסט אריין א קוואליטי פלייש, וואלט איך אריינגעלייגט אלעס צוזאמען, די בונדלעך, נאכן דינסטן די צוויבל אריין מיט די וואסער די ספייסעס, די גאנצע מעשה. זאך, געקאכט א שעה אויפן פייער, גערעדט אויף בויל, און נאכדעם באמפט מיין. אזוי ווי די מאמע וואס שיקט די יונגל אין קעמפ באט זי קערט נישט וויל אים לאזען אינדערויסן פון דערהיים, זי געט אנעם א זיפ לאק, פליט אריין דארט זאקן מיט אלעס, פיין. בקיצור, סאו אקעי, סאו דו האסט א גרויס שטיקל מארבל אייז פלייש דעמאלטס קענסטו אלעס אריין לייגן אויף א טעלער. אריין אין טעלער, לייגסט מארך ביינער אלעס צוזאמען אריין, פאנג אן קאכן, געט איט א באבל, וואנס איט זעהסט ס'איז באבלט גוט, איך לייג ניצט א האט מען באלד רעדן דערפון, אויב אבער ניצטו א פלייש וואס איז מער שוואכערע קאטס וואס איז ביליגער ס'איז מער עפארדעבל און עס לייגן פעט מיט אנדערע זאכן צו קאמפעסעיטן וואלט איך גענומען די פלייש מיט די ספייסעס און די וואסער מיט די סאטעיד אניאן און געקאכט פאר א שעה צוויי און נאכדעם אריינגעלייגט די באנדלעך נאך א האלבע שעה דריי פערטל שעה. אה ווייל ס'דארף א לענגערן קאך, ווילסט נישט אווער מאשיען דעם באנדל. איך האב נישט ליב די באנדלעך ווערט צו געקאכט. ס'ווערט חומוס בעיסיקלי, ווי עסן נארמאל עסט איר בין חומוס. אינטרעסטינג, אקעי, סאו דאס איז א אינטרעסטינג איידיע. סאו די פלייש, ווענדט זיך וואסערע פלייש איך נוץ, לייג איך אים אריין אדער צוזאמען אדער אביסל פריער די פלייש. סאו לאמיר רעדן אביסל וועגן דיין טעקניק, וויאזוי דו האסט א טעמפעטשור, דו האסט ליב דיין טשולענט, וויאזוי דו קאכסט אין א קראק פאט, קאכסט אין א רעגולער טאפ, וואס איז דיין פראסעס וויאזוי דו עקשעלי קאכסט עס? די עולם נוצט קראק פאטס, דאס איז אנגענומענע זאך, און און פאר קאמערשל און שילן, סא עס איז אן אנגענומענע זאך, וואס איך האב אביסל מורא פון קראקפאטס אין דזשענערל איז איי פיינד איט אז ס'איז די די היי די לאו, ס'באבלט צו שטארק צו ווייניג, ס'הייבט זיך אן, מ'דארף האבן א טאפ וואסער אין די זייט, צוגיסן די שבת מיט די גאנצע, ס'איז שווער, ס'איז א דאגה. איך בין א גרויסע פען פון פון האט פלעיט, די איזרעילי האט פלעיט, ס'האט נישט קיין סעטינג אפ און דאון. ווייסט וואס איך מיין? דו קאכסט דיין טשולנט אויף א האט פלעיט? אגעין, כ'האב פריער געזאגט, איך לייג אים ארויף אויפן פייער, יו געט איט טו בויל, מאך זיכער ס'איז ס ה ער באבלט שוין, ער גייט זיך נישט קאכן אויף די האט פלעיט אנלעס דו לייגסט אים אין א פלאכע בעקעלע. סאו דו דארפסט עס, ס'דארף פלאכע ליגן אויף א בעקעלע בויל, קענסטו. די רגע ס'ריעטשט א בויל פאקסט עס אויפן האט פלעיט. אה, לאזט אים באבלען פֿינף צען מינוט, מאך זיכער אז ער באבלט, יו נאו. אז דער בחור איז אינוואלווד אין די גמרא, און נאכדעם גייסטו. ארויף אויפן האט פלעיט. וויאזוי קען א האט פלעיט קאכן א טשולענט? כ'האב נאכנישט געהערט אזא זאך. איך בין זייער א גרויסע פען פון לאכן זאגן די קאנס פון א האט פלעיט, מענטשן זאגן אז ס'איז דעינזשערס, איך ווייס נישט, פייערס די זאכן, ס'איז א העזערד, איי דאנט נאו, און די אנדערע זאך וואס האט פלעיטס, עס האט אינסייד איז דא די מעקעניזם, אסאך מאל איז דא די ליינס אונטן וואס. פון וועלכע האט פלעיט רעדסטו? ס'איז דא די איזרעילי, איך ווייס נישט ווי ס'הייסט. רעדסט ספעסיפיקלי פון די איזרעילי? די איזרעילי, די, איך גלייך עס. פלאגסט אים איין, ער האט איין טעמפעטשור וואס ער גייט, סאו אמאל נאך א האלבע יאר נאך א יאר אדער וואטעווער קען ער זיך אויפהערן, קען זעהן איין איין זייט ארבעט שוואכער, א ריינע גארביטש אריין, ריפארטער און גיי ווייטער. קויף א נייע, דאס אבער. ס'איז טיפיקל איזרעילי ביי די וועי ס'זאל נאר ארבעטן איין טעמפעטשור, ס'איז זייער אן איזרעילי זאך, אלע ארבעטן אויף איין טעמפעטשור, איך נוץ האט פלעיטס פאר מיר איז עס גוט. באט וויאזוי מאכט עס סענס? מענטשן ווייסן אז טשולענט דארף זיך קאכן לאנג, דו לאזט עס אויף א האט פלעיט, ווי לאנג נעמט ס'זאל זיין רעדי אויף א האט פלעיט? א האט פלעיט איז שוין, ווען איך ענדיג די סעודה איז שוין איז שוין קען מען שוין נעמען א טעלער טשולענט, ס'גייט נישט זיין א אויסגעקאכטע טשולענט אבער די באנדלעך זענען שוין ווייעך פרייטאג צונאכטס נאכן סעודה. זייער אינטשערסטינג, איך האב מיין לעבן נישט געהערט אזא איידיע, מיין לעבן נישט, וויאזוי לייגסטו, לייגסטו עס אין א בעקעלע? ניין אויף א טאפ. א רעגעלע טאפ? א רעגעלע טאפ, עני טאפ. אינטערעסטינג. א האנטוך דארף זיין איבערגעדעקט מיט א האנטוך. ס'דארף זיין, פארוואס דארף עס זיין איבערגעדעקט מיט א האנטוך? ספעשעלי אין די ווינטער מאכט זיך אמאל די רום איז קאלט אדער איינער עפענט אויף א ווינדאו אדער אפילו אין די זומער פונקט א עירקאנדישן בלאזט אויף דעם האסט א האנטוך איז ער צוגעדעקט. פאר דיר איז א האנטוך א מעיק איט אר ברעיק איט? ווייל ווייל ס'איז דא גוטע טאפ, יעצט זאל איך גיין אנהייבן קויף די טאפ כ'הייב אן ספענדן אפאר הונדערט דאלער אויף א טאפ, עני טאפ, דאזענט מעטער, דעקסט איבער מיט א האנטוך, ער קאנטעינט די היט אזוי ווי עס דארף צו זיין. אינטרעסטינג אינטרעסטינג סאו. אלעמאל א האנטוך איבערגעדעקט. סאו למעשה וויאזוי גייט דיין פערפעקט טשולענט אויסזען? טעקסטשער? קאלער? וויאזוי ווען דו מאכסט א טשולענט און ס'איז אויסגעקומען עקזעקטלי וויאזוי דו האסט עס אימעדזשינט? ווייל איינער וויל דיך נעמען דיין טשולענט פון דיין סטאר, דיין רויע טשולענט און ער וויל עס אפקאכן אינדערהיים, יא? וויאזוי קען יענער זען איך בין צוגעקומען צו יואלי? ווען דו עפנסט אויף די בעדרום טיר שבת צופרי און די שמעק היטעך ווייסט יו נאו יו נאו דעט מ'האלט ערגעץ דארט. מ'האלט ערגעץ דארט רייט, ווייסט אסאך מאל ווען זיי מאכן קארטונס און איינער לויפט נאך א שמעק מאכן זיי אזא רויעך אזא פיזיקעל שמעק אינטרעסטינג סאו ניין טאקע די קאלער דארף זיין זאגסט עס איז נישטא קיין פערפעקט סייענס די שמעק דארף דיר עס פארציילן סאו למעשה ווען איינער קאכט א טשולנט ס'איז אלץ דא א סערטען פיעק ווי דו רופסט עס, דו האסט פריער געזאגט די ווארט פיעק, יא ס'פיעקט, ס'גייט אראפ, ס'גייט ארויף, מאונט ראשמאור פון טשולענט, יא. וויאזוי קען איינער זיך סעקיורן ער זאל נישט חס ושלום פארברענען דעם טשולענט, אדער חס ושלום באקומען א ווייסע בלאסע טשולענט, די אייבערשטער זאל אפהיטן זאלסט אוועקלויפן פון אים. סאו פיק איז אזוי, וויפיל וואסער צו לייגן אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, מעזשערמענטס איז זייער שווער צו זאגן, יעדער איינער נוצט נאר שכל, פאר דעם איז אויך איינע פון די ריזענס וואס איך האב ליב א האט פלעיט איז קענסט צולייגן א טאפ וואסער אין די זייט, און ס'מאכט זיך אמאל א מילקשעיק קענסטו אלעמאל לעבן דעם געבן א גיסט צו, יעדער זאל פרעגן זיין דיין וואס מען מעג וואס נישט, באט האט פלעיט האט די מעלה, קענסט צולייגן אפילו א בעקעלע וואסער אין די זייט. און זאג מיר וואס דו קענסט און וואס דו מעגסט און פרעג דיין דיין, נו, קארעקט. און וועגן פיקן איז אזוי, ס'דא מענטשן וואס שטאנד צו די טשולענט פרייטאג אינדערפרי שוין, ווייל ער וויל פרייטאג צונאכטס זיין, טשולענט דארף דארף פיקן שבת צופרי, ער האט א פיק טיים פון לאמיר זאגן דריי פיר שעה, דו ווילסט עסן טשולענט פרייטאג צונאכטס ארויסנעמען א טעלער, קודם כל מיש נישט צופיל. טאר נישט מישן? פארוואס? עס די וואנדלעך, נעמסט נעם ארויס ווי א מענטש, יו נאו, געב אכטונג. רייט. אבער די פיק דארף דארף זיין שבת צופרי. אקעי, סאו וויאזוי מאכט מען זיכער? סאו ס'איז דא אנדערקוקט פלייש און ס'איז דא אווערקוקט, מענטשן קאכן עס לאנג, אווערקוקט פלייש איז טאקע ווייעך אבער דארפסט האבן א גלעזל סעלצער עס אראפצואוואשן, צו נישט האט שוין פארלוירן. אומעפרעזאול אויף די זייט. קארעקט, סאו דו וויסט אז עס זאל זיין פערפעקט ווי ער זאל זיין ווייעך, אבער ער זאל נישט האבן, ער זאל שוין זיין פערטיג. פון היינט און גארטן צו לייט, א בחור וואס קען סיי סייענס און ער קען א שטיקל גמרא. סא נאר אווערקוקט און נאר אנדערקוקט. און וואס וויאזוי איז אנדערקוקט? אויך אנדערקוקט דארפסטו קענען זעהן, סא הארט, וואטעווער. יא, זעהסט דאך עס איז נישט אויסגעקאכט. די אווערקוקט איז דא מענטשן וואס פלעין זיי כאפן נישט אז דאס איז דאס א אווערקוקט פלייש. אזוי ווי מענטשן האבן ליב וועל דאן ראבער סטעיק, איך האב דאס אין מיין לעבן נישט, איך האלט אז נאר, דו קוקסט נאר עסן היינט צו זעהן נאר די עלטערע מענטשן האבן ליב וועל דאן, פארוואס? ווייל זיי האבן אלע פאלשע ציין, סאו ווען זיי עסן א וועל דאן סטעיק, גרידזשעט זיך, זיי הייבן אן פילן סענסעישאן. ריכסט דיך צו אנעם יאסי. ניין, ס'איז א פאקט. נו, נעקסט. סאו עניוועי חברה, יעצט האסט געהערט יואלי'ס טשולענט, אויב עטס ווילטס פילן דעם טשולענט גייטס אריין אין דיפס, ער גייט דיר געבן דעם גאנצן טשולענט רעדי טו גאו, קענסט עס קאכן צו דיר אינדערהיים, און ווען דיינע פרענדס קומען, זאג נישט יואלי'ס טשולענט, פון מיין טשולענט. סאו יא, שכוח יואלי, טענק יו פאר קאמינג, און איים לוקינג פארווארד פאר די נעקסטע, מען וועט רעדן פון זופ, מען וועט רעדן פון וואטעווער, האסט אסאך נאלידזש ברוך השם, און מענטשן למעשה האבן ליב צו הערן ווען זיי איינער איז עס מסביר דבר דבר על אופניו, און ענד אוו די דעי מענטשן מיינען זאגסט ס'רעדן טשיקן סופ, יא, ביז איך עס דא טויזענטער זאכן פון טשיקן סופ, באט ס'דא בעסט פרעקסטעסעס